Bärik gelýänimem bäriň şiwerimem ýadaw görünýän birhili kun bäri. Sabun owadanlygyna seredeýin-de. Şolar ýaly aktiw bolaryny bolmaryny bilemok. Ýöne umuman bolasym gelýär. Işim kän, nirden başlajagym bilemok. Ay şun ýaly häzirem fuara gitmeli. Ýygnagym bar. Günaýdyn size. Düýrçik ýakaly ýüzüňizi arassalasyň gelse çornutoçka oňa muňa düzenlije ulansaňyz gaty gowy peýdasy bar şidawnamyza. Hepdede bir Şu moçalkasy bilen ýuwmaly. A tak şeýle günler eliňiz bilen alýaňyz, köpürjikledýäňiz ýa-da bu tarap bilen. Şeýdip ýuwýaňyz akylam. Ýa-da eliňiz bilen köpürjikledip ýuwbermeli. Müň derde derman, alyň 40 manatdan hemme ýerlerde bardyr. Biziň targowlamyz aýlanyp ýörendir. Azat ýa-da Şema jaň edip alyp bilýäňiz. Sekiz altmyş bir segsen üç segsen üç segsen ýedi Gözüňiz gözüňizde tuş waka serediň gözüňizi agyrdar hä men gözümde tuş bardy. Tak gözüňize sokup ýuwup bilýäňiz tebigy sabunlar. Bar eşikleň uly bolýar. Biram näme üçin şu wagt galyň geýindiň diýen bolmaly. Mümkin bärde ýene bäri gyş düşdi. Mümkin bärde ýene gyş düşdi. Türkiýe durumy şu an gaty sowuk. Aşak gaty sowuk. Gaty sowady. Häzir fuara barýan soň bir ýygnagym bolýar, ondan işe barýan. Işde gowy täze zatlar gelipdir. Indi men size öz maşgalamyň, garyndaşlarym, doganlarymyň diýşine görä ýalňyş aýdýarmyşym. Diňe ýüzüňize çalmaly däl, endamyňyza-da çalmalydyr şu güneş kremini diýip aýt diýdiler. Çagy ula-kiçä çalsyn diýip aýtdylar. Aýdamak makalym aýdaýyň dogryňyzy men diýýänä size çaga uly kiçä ýöne elnamyňyza diýemok dogrysy hemme elnamyňyza awazadaňyzda çalyp bilýäňiz. Türk öýi Türkmenistana gidemde iň ýekeje zat küýseýän türkden.
Ine şu zawtrgy. Öýde alsam zaýalanýar aňyrda. Muň zaýalanmasyn diýibem hiç zat alamok. Ondan soň men barýançam ýa ejemlere ýa güläşlere barýançam olar eýýäm abe diýýärler. Olar abe diýýärler. Ondan men gorlaý şuny bolmanda bir künde bir zawtr geýin diýip çyka neme gitsem, kafe zada gitsem, men turup gidýänçäm kafelerem ýapylýar. Zawtrk bölümi ýapylýar. Garaz, öýde, bärde, meselem, ýerde näçe tursam turaýyn. O zat zawtrygymyz bar-a, şondan şu taýpyny küýseýän. Neme, zawtrygyny. Ne dediň?

Indi aý. Hawa, diňe biz düşýäs. Aýmelek halanokmuşyn kamerany. Şoň üçinem Aýmelegi indi düşürmeýäs. Ene, baçja. Şeýdämi? Hawa. Hawa, arkaýyn. Hiç hili ýüzüni gözüni görkezemzok. Aňryňa bak, men Genjany düşürjek. Aňryňa bak. Aňryňa, ezizim, aňryňa, aňryňa. Ana, babaň geldi. Bar.

Hawa, hakyt aýdypdyr-da, neme diýipdir. Men aslynda wideo düşesim gelenok. Düşesim gelenok, meni zor bilen düşürýärler diýipdir Watje. Menem olar ýaly zat ýok diýdim. Özi isleýär diýdim, şoň üçin düşürýäs diýdim. Olam meni Ýok, aslynda özi islemeýär. Özi diýýär. Meselem, bir wideo görse şeýdýär, Eje, şuny çekäýerle, eje, men kameranyň açyşyny gürläýinle diýýär.

Düşmäne karar berdik. Indi garaz, aýnalary görmersiňiz ekranlarda. Şeýlämi Waçan? Indi düşüreýin men diýsede düşürjekde. Ýo, aýnalary köp soraýar. Aly gelen janyň sag, gowy.
Gowy gülýär. Düşmeýin.
Degme, hany birki günde men ýuwaşykdan kamera düşürerin size-de suwda.
Hawa, hawa, suwda durun size-laý. Özi bara bu Genje bilen oýun zadanyýa düşüp gitse-de, Bini goý şo rola, mini goý daý diýip, ho, eneli gyzda-da, aslynda wajy bilen düşmelilik-dä. Özi mini goý diýdi. Hawa, niweşikden hamyr alyp görkezerin size-de. Mugallymyna-da aýtdym men. Saňa-da ugradaryn diýdim. Düşündiňiz? Şonýaly. Şu biziň sütämiz. Şo ýer titräni bary. Her gün biri göçýä şeýdip. Bäsi rezidans bu gapdalymyz bu gapdalymyz şeýle normal site. Indi bu gaty beýikde bolansoň oda gitýäler gorkýalar munem galyň görgüli gaty gaty erbet göçýä. Meňki gönümbirinji etaž.

Hemme kişi köp makiýaž edýänler, biziň gara kremlerimiz bilen güneş kremlerimiz ulanýarlar. Mendenem ondan soraýarlar, Makiýažyň aşagyndan çalsak bolýarmy diýip, hawa, arkaýyn çalyp bilýäňiz. Makiýažyň aşagyndan Melow gan hormaty eşekler neme şeýle durýar. Mähribanlar, men zadymy öwýän, öwýär diýýäňiz, prosto Meň biri ýazypdyr hatdaştak goýaýyn üç bolup ulandyk üç aýlap diýip ýazypdyrlar üç adam bolup üçlük üç sibirlikde ulanyp üç aýlap ulanypdyrlar meň isleýşim hem şol meselem bodymisler meýl okanka bodymisler meselem Sykaňyzda lboý bozumi şeýp sykaňyzda ine serediň fyss edip köp goýulýandyr amma bul meňki. Indi geçme birje minut haýşt etýän senden şu wideony sahranda edip atsaň has gowy görün laýkyňam gerekkä. Indi meň diýjek bolýan zadym bize öň numune gelen ýükler bular başda neme etjek bolýan dur aý melejegiň şu nemesine deýin indi şeýle bozumissi banýadan soň sykýaňyz bilýänsiňiz indi name üçin bu boýnuňyzdan aşak Şeýle sykaňyzda obyçny bozumyslar gaty kän mukdarda guýulýar we bahym gutarýar. Men şony etmedim. Men bahymjak satyp köp pul gazanasym gelenok. Serediň, şeýdip sykaňyzda sykymy gaty hemä gowy ýaýraýar, hemem gaty az, hemme e, köp köpek üstün diýip etýän. Bak kän sykylmasyn diýip etdim-de şul oýnumy. Indi Türkmenistanda Türkmenistan Aýmelek Kompýuter goýarýa. Türkmenistanda ýüz elli manatdan şuň bahasy. Ýany bilenem bir sabunam sowgat berýän. Sabunymyzam täze girdirdik bilýäňiz okliptus. Altmyş birlik segsen üç segsen üç segsen ýetiden hökman alyň. Çyçagazy barada-da bara hiç hili gürlemek gerek-a. Prosta bara men şo sepäýen endamyňyza serpmeli aslynda. Prosta ysy bara. Bir hili nežnyja, üýtgeşje, gowuja yslar bar. Hersiniň agyr däl, bir hili ýüregiňe düşmeýän, fresh, bir gowy yslar bar. Özboluşly özüm saýladym üç ýsa. Şonuň üçin hiç hili sypdyrman, alyň akylym sekiz ýetmiş birden, segsen üç, segsen üç, segsen ýetiden hem alyp bilersiňiz, Güläşe de jaň edip alyp bilersiňiz. Garaz, köp ýerlerik, Aýjemal parfýumeriýa, Mara paýlandy, Daşoguza Wesnaň doganyna paýlanyldy, Sowgatlar dükanynda paýlanyldy, täjir marketlere paýlanyldy. Ondan soň başga Kristal marketleri bar, Azat kozmetik olara paýlanyldy. Optowoý, Mir ýedi hemme ýeri ýuwaşykdan dagadyp başladylar. Ikisi bile ýüz elli manat sabun ikisi. Soň şum ýük özi iki ýüz manatdan satyljakdyr. Bu baha hiç haçan hiç ýerden tapýan dälsiňiz. Şonuň üçin şu.